Tiftaħ il-vit u ssib l-ilma, ilma nadif, illi tista' tużah biex taħsel jew tinħasel, tajjeb biex issajjar bih u anki tixorbu. Meta tlesti, tagħlaq il-vit u ma terġax taħseb dwaru għax taf li darb'oħra se terġa' ssibu. Iżda mhux dejjem kien hekk. L-ilma fil-vit tad-dar hija kumdità pjuttost riċenti, imma ejja ma niġrux. L-ilma huwa neċessarju biex ngħixu. Mingħajr ikel tista' tgħix anki sa xahrejn, iżda mingħajr ilma, anki l-iktar bniedem b'saħħtu jagħmel biss ftit jiem mingħajr ilma. L-ewwel nies li waslu fuq dawn il-gżejjer ma sabux muntanji jew lagi jew xmajjar imma art xotta bi ftit nixxiegħat ta' ilma ħelu fil-widien u bi ftit ħofor mimlijin bl-ilma wara xi ħalba xita. F'post imsejjaħ il-Misqa, fil-limiti tal-Qreddi, insibu bjar imħaffra fil-blat illi jmorru lura għal żmien Neolitiku, iż-żmien meta nbnew it-tempji ta' ħaġar qim u l-imnajdra. Naraw bjar ta' daqsijiet differenti. Kanali fil-wiċċ tal-blat jgħaqqdu bir ma' ieħor sabiex kemm jista' jkun ma jinħela xejn. Illum, uħud minn dawn il-bjar huma mimlijin ħamrija u sediment, iżda oħrajn, wara xi ħalba xita għadhom jimtlew bl-ilma. Kellhom jgħaddu s-sekli biex Malta terġa' tara avvanz importanti ieħor fil-mod ta' kif kien jiġi mmaniġjat l-ilma, u dan kellu jkun grazzi għall-inġiniera tal-Imperu Ruman. Fil-fatt, fost id-diversi proġetti li huma relatati mal-ilma li jmorru lura għal żmien l-Imperu Ruman, Nistgħu nsemmu il-galleriji mħaffra fil-blat illi nsibu fir-Rabat, illi permezz tagħhom kienu jaċċessaw l-ilma tal-pjan. Is-sors tal-ilma li jferra' fil-funtani ta' Għeriexem, ta' Ħammiem u tas-Saqqajja huwa l-istess sors ta' ilma illi serva lir-Romani elfejn sena ilu. L-Għarab waslu f'Malta fis-sena 870. Huma ntroduġew ħafna affarijiet f'pajjiżna, fosthom il-ħitan tas-sejjieħ, biex jipproteġu l-għelieqi mill-għarar. Introduċew ukoll siġar illi jgħixu fi klimi xotti bħall-ħarrub, iż-żebbuġ, iċ-ċitru, it-tin, il-qoton u tawna wkoll għodda u teknoloġija relatata mal-ilma illi bqajna nużaw għal sekli sħaħ, bħal pereżempju s-sienja u s-sistemi tat-tisqija tal-għelieqi u anki metodi ta' kif jinġabar l-ilma għal ġol-bjar, bħal pereżempju l-miżieb u l-ħawt. Ir-relazzjoni li l-Għarab kellhom mal-ilma ħalliet l-effett tagħha wkoll anki fuq il-lingwa tagħna. Fil-fatt kliem bħal bir, ġiebja, ġnien, għadira, ħawt, ħasil, wied u anke l-kelma ilma fiha nfisha kollha ġejjin mill-Għarbi. Anki fl-ismijiet tal-postijiet tagħna naraw l-importanza li l-Għarab kienu jagħtu lill-ilma. L-ismijiet Marsa, Mellieħa, Witilgħin, il-Fawwara, l-Għadira, il-Pwales, l-Imġarr, is-Saqqajja, il-Miżieb, Għajn Dwieli u Għajn Tuffieħa, kollha huma xhieda ta' dan. Malta, meta bdiet tiġi kkolonizzata bis-serjetà min-nies madwar elf sena ilu, kellek sitwazzjoni fejn l-agrikoltura mil-lat ta' għelieqi ftit li xejn kienet preżenti. Dik bdiet tiġi żviluppata fost l-għexieren ta' snin. Imma. Mill-banda l-oħra, billi kellek ħafna art tat-tip xagħri, kien jinkoraġġixxi t-trobbija ta' nagħaġ u mogħoż u jista' jkun li dit-tip ta' industrija agrikola tat il-bidu għall-ismijiet tal-irħula tagħna. Pereżempju, raħal għandha l-għerq komuni ma' merħla, ma' raħħal. Però wieħed irid jagħmel distinzjoni kbira. Bejn in-naħa t'isfel ta' Malta, ċ-ċentru ta' Malta u n-naħa ta' fuq ta' Malta, meta ngħid in-naħa ta' fuq ta' Malta għandek ir-Rabat, il-kampanja tagħha, għandek l-erja tal-Mellieħa, għandek il fil-kampanja tar-Rabat ir-raħal ma tantx issibu, però ssib imbagħad it-toponym il-place name ta' l-għar. L-għar li huwa litteralment komuni ħafna f'dawn l-inħawi tan-naħa ta' fuq ta' Malta, x'aktarx huwa mode ieħor ta' settlement li żviluppa f'dik il-parti ta' Malta, però fin-naħa t'isfel ta' Malta ħabba fil-ġeoloġija ma tippermettix daqshekk, għandek ir-raħal li qed jieħu over f'dik l-inħawi. Meta l-Kavallieri waslu Malta fl-1530, il-popolazzjoni ta' Malta kollha ta' dak iż-żmien kienet madwar ħmistax-il elf ruħ. Popolazzjoni li llum insibuha Ħaż-Żabbar jew Ħal Qormi. Għall-Kavallieri, illi kienu mdorrijin b'ilma bix-xebgħa, L-ewwel impressjoni li kellhom ta' Malta ma kinitx waħda sabiħa. Fil-fatt, kienu qalu hekk fuq il-gżejjer, La xmara u anqas fawwara, u fil-parti l-kbira lanqas ilma ħelu, barra ilma tax-xita miġbur f'tankijiet u ġwiebi u xi ftit bjar aktarx b'ilma sal-mastru. Malta kienet gżira xotta. Fis-snin ta' wara l-assedju, meta ġew biex jibnu l-Belt Valletta, il-Kavallieri ma ħasbux biss fil-palazzi, fil-ġonna u t-toroq wisgħin, iżda wkoll fl-importanza tal-immaniġġjar tal-ilma u tad-drenaġġ. Kienu ħarġu liġijiet biex min jinqabad jarmi d-drenaġġ b'mod irresponsabbli jew inkella jikkontamina l-ilma potabbli dan ikun ikkastigat. Il-ħasra hi li mbagħad kienu jarmu kollox fl-ilma baħar ftit metri 'l bogħod mix-xatt, b'intina taqsam ġol-port. Tħaffru ġwiebi taħt kull palazz, binja pubblika, u pjazza, u kull dar bil-liġi ried ikollha bir privat biex taħżen l-ilma. Huwa kkalkulat li fil-Belt Valletta kien hemm madwar 1,700 ċisterna ta' daqsijiet varji. Iżda fil-bidu kienu għadhom ma solvewx il-problema li kellhom meta kienu fil-Birgu, jiġifieri li jkollhom biżżejjed ilma ġieri. Kellhom żewġ għejun biss, waħda fil-Palazz tal-Isqof u oħra għall-użu pubbliku. Ilma ieħor kien jinġieb b'żiemel jew bi ħmar minn għejun f'Ħal Qormi. Meta l-popolazzjoni fil-Belt Valletta qabżet l-erbat elef ruħ, hemmhekk imbagħad il-problema ta' nuqqas ta' ilma ġieri saret iktar akuta. Kien għal Ovdaw Injakurt illi ħallas u wettaq il-pjan biex fil-21 t'April 1615 jitwassal fil-Belt Valletta l-ewwel ilma ġieri permezz tal-akwedotti. Għalkemm fil-Belt Valletta, Sa kien hemm il-Maġiri, fil-kumplament tal-pajjiż is-sitwazzjoni kienet għadha eżatt bħal ta' qabel u meta l-Ingliżi waslu Malta sabu li ħafna mil-lokalitajiet kienu għadhom jiddependu fuq l-ilma tax-xita maħżun fil-bjar. Barra minn hekk, il-kwalità ma kinitx tajba lanqas għaliex fi triqtu lejn il-bir jew iċ-ċisterna, l-ilma tax-xita kien jiġbor miegħu kull tip ta' ħmieġ li jsib, minn demel tal-annimali u drenaġġ sa annimali mejta. Mhux l-ewwel darba li l-ilma maħżun fiċ-ċisterni kien jispiċċa ikkontaminat u jwassal għal mewġiet ta' mard kontaġġjuż bħall-kolera u t-tifu. L-Ingliżi għamlu diversi avvanzi fil-produzzjoni u fl-immaniġġjar tal-ilma. Bdew billi jestendew l-akkwedott ta' Winyacourt sabiex iservi aktar lokalitajiet u jkun fornut minn aktar għejun. Fl-1845, Bnew akwedott ġdid illi kien jibda mill-Fawwara. Dan l-akwedott inbena biex jilħaq postijiet fin-Nofsinhar ta' Malta illi ma kinux fornuti mill-akwedott ta' Winjacurt. Inbnew ukoll numru ta' ġibjuni sabiex l-ilma tal-għejun illi ma jintużax fix-xitwa jkun jista' jinħażen għas-sajf. Wieħed minn dawn il-ġibjuni huwa dak ta' Ta' Qali, imsemmi għal Santa Marija. Ġibjun ieħor kien dak tal-Fiddien. F'nofs is-seklu dsatax ingħata bidu għat-tħaffir ta' boreholes u bini ta' pumping stations illi permezz tagħhom seta' jiġi estratt ilma mill-mean sea level aquifer. Din kienet l-ewwel darba illi ilma mill-mean sea level aquifers, jiġifieri dawk l-akwiferi l-aktar fil-fond u li jmissu mal-ilma baħar, kien qed jiġi estratt. Aktar tard inbnew aktar ġibjuni mgħottija illi fihom l-ilm estratt mill-pjan seta' jiġi maħżun biex wara jitqassam għall-konsum. Fost dawn Kien hemm it-tieni ġibjun f'Ta' Qali u oħrajn fil-Qrendi u Ħal Luqa, illi flimkien mat-tank ta' Skinas u dak navali kienu jirċievu ilma ppumpjat minn Wied il-Kbir. Tank ieħor illi ingħaqad mas-sistema kien dak ta' Buvari, illi jinsab fin-naħa t'isfel ta' Kordin. Dan it-tank inbena fis-seklu tmintax u kien oriġinarjament jirċievi ilma mill-akwedott tal-Fawwara. Kien sar ukoll programm wiesa' ta' xogħlijiet fejn is-sistema ta' distribuzzjoni inbniet mill-ġdid biex katusi tal-metall fondut ħadu post l-akkwedotti. Iżda forsi l-ikbar rivoluzzjoni li saret kien fl-1881, meta nbniet l-ewwel distillerija ta' ilma baħar, illi kienet tgħalli l-ilma mielaħ, tiġbor il-fwar u b'hekk tipproduċi ilma potabbli. Fl-istess żmien, kien qed jiġi wkoll investigat sors alternattiv ta' ilma, permezz ta' bini ta' digi fil-widien sabiex l-ilma jinżamm lura u ma jintilifx fil-baħar. Ilkoll nafu bil-ħitan ta' Chadwick Lakes, iżda fil-fatt jeżistu 107 minn dawn il-ħitan imferrxin mal-widien, għalkemm mhux kollha nbnew fi żmien l-Ingliżi. Fil-bidu tas-seklu 20, Malta għaddiet minn żewġ epidemiji tat-tifu. illi kienu kkaġunati meta demel tal-annimali skula għal ġo akwiferi illi kienu viċin ħafna tal-wiċċ. Kien dak iż-żmien illi fuq suġġeriment ta' Sir Temi Zammit u l-Maġġur A. H. Morris beda jintuża il-calcium hypochlorite, taħlita ta' ġir u klorin biex ikun sterilizzat l-ilma tax-xorb. Din kienet rivoluzzjoni kbira għaliex minn lejl għal nhar tejbet il-kundizzjoni tal-ħajja tal-Maltin u naqqset il-mard u l-imwiet relatati mal-kwalità tal-ilma. Meta faqqgħet it-Tieni Gwerra Dinjija, il-bombi tal-għadu ħallew impatt ħażin fuq ir-riżorsi tal-ilma, b'diversi bombi għamlu ħsara jew jeqirdu għal kollox numru ta' riżervi, ċisterni u anki pompi. Waħda mill-akbar operazzjonijiet ta' matul il-gwerra, kienet l-invażjoni ta' Sqallija f'Lulju tal-1943. Il-kwartieri ġenerali tal-Alleati kienu hawn Malta u kienu ġew Malta eluf ta' suldati u għalhekk ir-riżorsi tal-ilma tagħna komplew jitpoġġew taħt pressjoni kbira. Iżda kif jgħidu l-għawġ qatt ma jiġi waħdu. U fil-fatt, fl-1944 Malta għaddiet minn perjodu ta' nixfa kbira u mal-ħames miljun gallun ilma fix-xahar, kien jiġi trasportat permezz tal-baħar minn Sqallija. Illi għalkemm dak iż-żmien konna għadna f'nofs gwerra, Sqallija kienet taħt il-kontroll tal-Alleati. Fis-snin ta' wara l-gwerra, Malta reġgħet bdiet ġejja fuq saqajha u hemmhekk reġa' nħass il-bżonn illi tiżdied il-produzzjoni tal-ilma. Tħaffru galleriji u stazzjonijiet tal-ippumpjar f'Ta' Kandja biex tforni r-reservoir tal-Qrindi, u anki f'Ta' Bakkja, limiti ta' Ħaż-Żebbuġ, biex isservi r-reservoirs li hemm f'Ta' Qali. Is-sittinijiet u s-sebgħinijiet raw id-domanda l-ilma tiżdied drastikament hekk kif il-popolazzjoni kompliet tikber b'rata mgħaġġla u l-pajjiż sar aktar industrijali u turistiku. Inbnew impjanti għad-distillazzjoni tal-ilma bl-aktar teknoloġija moderna li kellhom dak iż-żmien, f'Tignè, fil-Marsa, u f'Ħondoq ir-Rummien f'Għawdex. Iżda f'nofs is-sebgħinijiet, il-prezz internazzjonali taż-żejt tant għola li għamel dawn it-tip ta' impjanti li kienu jikkunsmaw ħafna enerġija mhux finanzjarjament vijabbli. Il-produzzjoni tal-ilma permezz ta' dawn l-impjanti naqset drastikament u l-pajjiż reġa' dar għall-ilma tal-pjan. Sfortunatament, biex tintlaħaq id-domanda għall-ilma potabbli, il-Beansey Level Aquifers, li huma dawk l-akwiferi illi jmissu mal-ilma baħar, bdew jiġu estratti b'rata iktar mgħaġġla milli n-natura tiflaħ tirriġenera ruħha u għalhekk, L-ilma baħar beda jinfiltra 'l ġo dawn l-akwiferi. Fil-bidu tas-snin tmenin inbnew l-ewwel impjanti ta' reverse osmosis f'Malta, l-ewwel wieħed f'Għar Lapsi fl-1982 u wara ġew tal-Marsa u ta' Tinje. Malta kienet minn ta' quddiem li adottat din it-teknoloġija ġdida. Fil-fatt, meta nbniet, ir-reverse osmosis t'Għar Lapsi kienet l-akbar reverse osmosis kummerċjali fid-dinja. Iżda b'sorpriża, aktar ma żdiedet il-produzzjoni, aktar żdiedet id-domanda. Dak iż-żmien, l-attenzjoni kienet iktar iffukata fuq kif wieħed jista' jżid il-produzzjoni milli kif wieħed għandu jikkonserva dak li għandu u jevita l-ħela. Kien għalhekk fil-fatt li fl-aħħar tas-snin 70 u fil-bidu tas-snin 80 kienet tnediet kampanja ta' konservazzjoni tal-ilma, fejn ingħata bidu għal proġett imdaqqas illi kien jikkonsisti fil-bini ta' diversi ġibjuni miftuħa, Il-qugħ tal-ilma fil-widien permezz tal-bini ta' diegi u soakeways, jiġifieri ġibjuni fejn il-qiegħ ikun inixxi u għaldaqstant jippermettu illi l-ilma jiskula għal ġol-blat u wara fil-pjan. Dawn tista' tgħid kienu l-ewwel sistema ta' recharge tal-akwiferi b'mod artifiċjali. Azzjoni oħra importanti li bdiet tittieħed kienet illi bdew jiġu indirizzati il-leakages fis-sistema ta' distribuzzjoni, jiġifieri dik is-sistema illi biha jasal l-ilma fid-djar mir-reservoirs. Dan għaliex din is-sistema kienet mifluġa bi problema serja ta' leakages, tant illi 60 fil-mija tal-ilma prodott kien qed jintilef u jinħela kaġun ta' dawn il-leakages. Maż-żmien, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma biddlet is-sistema tad-distribuzzjoni madwar Malta u Għawdex kollha u llum il-leakages tnaqqsu għal taħt l-għaxra fil-mija. figura fost l-aħjar meta mqabbla ma' sistemi ta' distribuzzjoni f'pajjiżi Ewropej oħra. U għalhekk huwa importanti li meta tinnotaw xi leak f'nofs tat-triq jew f'xi mkien ieħor, tirrapurtaw immedjatament biex tissowwa malajr kemm jista' jkun u b'hekk inkomplu nnaqqsu l-ħela. Kien ukoll f'dan il-perjodu li bdejna nagħtu kas ta' dak li jintefa' fil-baħar. Inbnew diversi impjanti għat-trattament tad-drenaġġ madwar Malta u Għawdex. Dawn kienu l-ewwel passi biex id-drenaġġ ikun ittrattat qabel jintefa' l-baħar. L-istorja ta' Malta hija minsuġa madwar il-bżonn li jkollna biżżejjed ilma biex fuq dawn il-gżejjer tkun possibbli l-eżistenza ta' poplu li mhux biss adatta, iżda wkoll żviluppa. Matul din is-sensiela se nkunu qed nagħtu ħarsa f'iktar dettall dwar kif irnexxielna negħlbu din l-isfida u anki x'qed nagħmlu issa biex insaħħu aktar il-pożizzjoni tagħna għall-futur. L-ilma huwa ħajja. L-ilma huwa bżonn. L-ilma